Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seenaan tun namicha tokko buute. Namichi kun yataa'ummaadhaan guddate. Haadha isaa qofattuu itti faayyaa guddise. Namichi kun hanga umurii isaa guddatee barumsa fixee hojii argattutti haala isaa akka malee akka inni diin fi karaa ibaadaa rabbii jajjabeessutti irra gortuu turte, irra jabeessu turte. Gurbaan kun dardaree hojii argatee irraa bahee amma fuudha ga'e. Yeroo fuudha ga'e kana haati isaa mucaa kanaan intala diin qabdu salaata rabbi jabeessu ibaadaa rabbi qabdu akka hin fuudhu yeroo hedduu irratti gurgursitii akka intala keessa fuudhu barbaadde. Mucaan kun immoo akka haati isaa fedhu hin taane intala yeroo yuunivarsiitii waliin baratan wal jaalatan takka barbaade fuudhaaf. Intala tun immoo intala warra sooressaati ni bareeddis garuu akka haati isaa barbaadde hin taaneef intala salaata rabbi jabeessitu miti. Haadha isaati waan jedheen ummaa tiyya ni danda'a intala taan akka salaata rabbi fi ibaada rabbi jabeessitu gochuu ni danda'a jedheen haati hayya jetteen. Yeroo kana qophii fuudha seena. Yeroo qophii fuudha seena intalli tun haadha isaa irratti hedduu gammachuu hin qabdu haadha isaa waliin jiraachuudha. Abbaan intalaa waan jedhan intalaan haati isaa tun nama guddaadha. Nama umurii Ama tokkoof lama booda duutu nama guddaadha umriin deemtee jirti rakkoon qabu jedheen intalli hayyee jetteen akka ittiin intala fuudhe. Yeroo fuudhee torbaan gahan isaa fi haadha isaatii fi intalli jaartiin isaa bakka tokko bahanii nyaata dhiyeeffatanii waliin waa nyaatan. Yeroo kana intalli yeroo nyaata jalqaban intalli kaatee biraa dhufte. Mucaan haadha isaa waliin nyaata nyaatee xumuree booda intala dhaqe maal taate jedhame. Haadha ta'e harkisii wasaka kan xurii qaba.

abbaa kee na bilbile bor nu bira koottaa naan jedhe maal irra jira jedheen analee na bilbilan garuu waan jedhaan beeyne achuma dhaqnee hubanne jetteen. Yeroo kana haadha isaa bira deeme maalummaa kiyya maal taate intalli maal taate ni dhukkubaa jetteen lakki ummaan dhukkubuuti lakki xiqqoo boqonnaa fudhachuu jirti booda siinuu ni yaatti jedheen. Akka itti haadha isaati waan jedheen bor ammoo Bakka wayitii si geessu deema. Akka itti narraa hin dinne abdiin qabe jedhee mucaan haadha isaatiin. Haati waan jetteen sirraa hin didu jetteen akka waan rabbiin ati waan rabbiin hin jaallanne ati hin dalanne waan beekuuf bakka ati na geessu hin didu jetteen haati mucaa isaa mucaa isiitiin. Borumtaan geette akkasi ka'anii warra intalaa dhaqan. Yeroo warra intalaa dhaqan warri guutuun bakka tokko bahanii bakka tokko nyaata qopheessanii affeeraa ijaanii godhaniif. Yeroo kana intalaa fi abbaa intalaatii fi mucaan waliin haasawaadhaaf kophaa achi bahan. Yeroo kophaa ba'an abbaan intala waan jedheen intala tiyya rakkoo fi cinqa hamaa keessa jirti. Haala kanaan mana si waliin deebi'uu hin dandeettu. Kanaafuu hanga waan isiin barbaaddu gootuufitti intala tiyya si waliin mana hin deebitu jedheen. Wanni isiin barbaadde maal? Haadha isaa manaa ofirraa baasu. Haadha isaa bakka maanguddootti tajaajilan geessudha. Namichaan seeqateetiin biraa galagalee bakka iddoo taa'umsaa warri taa'an dhaqe haadhasaa ilaaluudhaaf. Yeroo mucaan achi deebi'u haati isaa hin jirtu. Yeroo gamana ilaalu warri warri manaa hunda bakka tokko taa'anii jiru. Haadha isaa jaartiin isaa jechuudha intalli jaartiin nu fuudhee akka isiin daleedduu olii waan nyaattu fuutee gara kushiinaa geessite. Yeroo kana ogaa lallabee haadha yaamu haati kushiinaa keessaa awwaalte. Hanga ammaa haati waan ta'uu dura kana hubannoo qabdu. Yeroo kana warra gamana yeroo warri guutuu waliin tattaa'uu jiran. Akkasitti akka malee aaree sagalee ol fuudhee isin warra akkaan hamaatti jedheen akkamittiin turuwaan irraa cite akka irratti daleettan. Abadan isii dhabuun fedhu jedhee haadha isaa ol fuudhee bo'oo keessa dhungatee isaa immaa irraa jijjigu. Haadha isaatiin dhiifama naa godhi dhiifama keetiin jennata kennaa